Jamia no. Eh. Na shama na, na kamwana wa gwitwo Karuri wa gitoga giki twathiĩte mũgũnda wake kũrĩa ruki agetagwo wao getagwo ũũ. Kũrĩa kwa Kĩnyotoku Eh. Eh. Kwa kĩnyoto. gwa kĩnyoto Gĩtonga kĩa ng'ombe. kĩa ng'ombe wamanya na mũgũnda ũcio ngĩawonire rĩ Eh. tondũ twathiĩte kuonio nĩ andũ a ngirigaca ũrĩa Eh. kũrĩmagwo rĩ nĩ kũririkana mũthuri kenda matunda ma thakame marĩa nyendete ii ng'ombe thaka Eh. mbembe ah, we Ehe cia ngirĩndi. Ii, mbũri twagĩnjĩirwo kũu rĩ Ĩ. ĩrĩ harĩa yahanaga cuka mwerũ Ĩ. kũnora nĩ maguta ĩni Nĩndaririkana hĩndĩ ĩyo. ndacemania na kamwana gake na nĩ arĩa wa kahĩĩ kamwe Ehe. kamwana kau ndona nĩ kerigĩtwo tondũ ndakarora nguo ihana ta mũndũ ũraire maria-inĩ Ĩ, kĩraikũ gekĩrĩte haha gũtũ nĩguo ndarigwo na nĩ kwa mahanda mbura nĩguo yurĩte rĩ Mhm. na mwanake ũcio no ũmwe gwa ithe-rĩ na mũgũnda wao nĩguo ũrĩ kĩrorerwa-rĩ handũ hakorwo mũthuki akĩhandithia kana akĩramata indo cia ithe arĩ gũkũ akĩnyua njohi cia ibango kaĩ kwahanire atĩa gĩthingithia reke ngwĩre Ĩĩ, niĩ makĩte aha, nĩ njĩrega kuo ĩĩ, na tondũ mwanake ũcio nĩ ndamwarĩria ĩĩ, ona hĩndĩ ĩyo ndũithe nĩ agĩkuire nĩakuire mwaka mũgima mũthiru Eh, na rĩu rĩ eh, na mwanake rĩ tũgacemania ĩĩ na agakĩhe tũmathĩna ĩĩ githĩ no nda nĩ thutha tũ- tũgĩthiĩ gũthika ithe githĩ gũtiakĩrĩ kwega ũguo? arĩa ũthaka kwarĩ na ng'ombe kwarĩ na indo ciothe Ciothe. mũciĩ mũthaka Ĩĩ. rĩu kũhana iganjo aha tondũ mwanake rĩ Eh. ng'ombe ciothe nĩ endirie aha

nĩanangire biũ na rĩu ona haha njiguaga tiga nĩ ũndũ aroragwo mũno rĩ Eh. ona mũgũnda nĩendaga kwendia ũngĩthiĩ mũgũnda ũcio Eh. rĩu nĩ thwariga iteng'eraga kũu gũtirĩ kĩndũ na amenya ũrĩa kwahana ũrĩa kwahanaga Ĩĩ, tũtwarĩtwo kuo nĩ nĩ- nĩ nĩ thirikari thirikari, tũka- tũkonio kũrĩa ũrĩmi kũrĩmagwo. ũkwendwo kũrĩmwo ũũ Na wathira ng'ombe ng'ombe yarwara handũ hatwara athece ndawa ya ya ngai Ĩĩ, Na no ndĩtwara no ndĩtwara ng'ombe kahia gwĩkuĩra rĩngĩ ĩakuĩra, akona rĩu handũ haigĩkue rĩ

no gũtigũ kĩngĩ tondũ mũthuri nĩ agĩthire Nĩathire. na tondũ ndĩcio cianangwo Mm. nĩ madami yaroreke ngwĩre ona mũthuri ũcio angĩũkĩra no ririkane ũrĩa ikũyũ augire Tondũ aigire atĩa wa ikũyũ Kariuki? augire kamamĩrĩria gateaga mũgũnda warĩ mũrĩme Atĩ kamamĩrĩria. kamamĩrĩria gateaga mũgũnda warĩ Nũũ mũrĩme wamamĩrĩria? Na niĩ ndĩreciria kũmamĩrĩria nĩ ta gũkomera. reke ngũtarĩrie ndarĩria wa kariũki kamamĩrĩria rĩ Ĩ, ta rĩu ngĩrwo wĩke ũndũ nĩ ndamiano rĩ Ĩ. uge no ndĩka ĩ, nyina ng'ania ĩ ndũhe ngũkũ irio ah, nĩ ngũhe gwakirakira Ĩ. ah, nĩ ngũhe kũu nĩ kũmamĩrĩria ta kũhũthĩrĩria ũkahũthĩrĩria ũkahũthĩrĩria Eh. nginya ũndũ ũkahia kũhĩtana ta rĩu ũguo andamiano mamwĩraga Mm. ng'ombe ndũhe ndawa cia cia ngai Mm. akerwo nĩ mũndũ wa wĩra ira ng'ombe ndĩrarĩaga rũheng'a akamamĩrĩria akamamĩrĩria ng'ombe ĩgakua kana akendia kana akendia rĩu Eh, kũmamĩrĩria kũu rĩ eh, kũhũthĩrĩria kũu Inko- ũgate indo cia rĩthondeke ikũrĩa kuga mũgũnda warĩ mũrĩme rĩ Eh. ndaugaga o mũgũnda Eh, augaga kĩndũ kĩarĩ gĩthondeke gĩkagĩra nĩ gĩteagwo nĩ kamamĩrĩria Oh. na rĩu mũndũ ndĩragũkorire ũkĩhe ngũkũ irio rĩ eh, ũngĩaga kũhe ngũkũ irio na gũcirora rĩ eh, no gũithia ithaka rĩ Ĩĩ. kũrĩ mũthenya igathira Ĩĩ, nĩguo na ikaninwo nĩ kũmamĩrĩria Ĩĩ, no ndingĩkĩa nda citũ ithire rĩu ndamiano koguo mwanake ũcio Ĩĩ, onakorwo nĩ agĩtete nĩ ũndũ wa anake arĩa angĩ arika yake marĩ gũkũ rĩ Ĩĩ. rĩrĩa mũkũmarĩria ndamiano rĩ ĩĩ, mũgakĩraga arĩa angĩ ĩĩ. nĩ muona ng'ania ĩ nĩ muona karuga ũrĩa naguo itharĩ mũtongu Mm. naguo indo ciao ciarĩ nyingĩ Ĩĩ. nĩ muona nĩ ciathirire Ĩĩ. ririkanai kamamĩrĩria gateaga mũgũnda warĩ mũrĩme